U mbagħad daħlu l-kunsilli. Sewa. U eh, eh, kontesta l-elezzjoni Robert Arrigo. Sewa, tal-kunsill. Tal-kunsilli. U kont kanvaser ma' Robert Arrigo. Wadiri, Robert ma taħareċa, jien kont wet minn tal-bidu li kont kanvaser ma' Robert. Infatti għalli jaħfellu, Hu vera bniedem immissjat minn kulħadd għax għamel ħafna ġiġa tas-Sliema. Hekk għadtlu, From a canvasser to the first Mayor, to a Mayor myself. X'qastem minnhom dawn l-affarijiet. U Robert Pajt dejjem miegħu, dejjem miegħu hmm. sa vodiri eh, l-aħħar li kien ġielet fil-Parlament. Jiena ħriġt tal-Kunsill fit-2012. Qatt m'għamilt home visits jiena. Jiena ma jogħġbunix il-home visits. Jiena bniedem tat-triq. Fit-triq mhux ma' persuna titkellem, ma' tnejn, tlieta, erba' ħamsa. Tidħol ġo dar titkellem ma' persuna. Mhm. Qatt m'għoġbuni. Meta Robert kien qed jimrad naqra, eh, kien talabni f'ismu biex nagħmel home visits. U kienet xi ħaġa stramba lija immur imma Robert għamilta. Xi ġifieri tagħmel il-home visits fi San Robert? Tmur, eh, pereżempju, hekk għandha bżonn xi ħaġa u saqsi titkellem fi Sam Robert, għax Robert kienet l-isptar. Hmm. Meta l-ewwel darba li kien l-isptar, vuol diri for me it was something. Kemm ilu qed ngħidu dan? Eh, two years ago. Meta daħal bil-problema tal-ġebla. For me it was something. li għamiltha minn qalbi għal persuna li lili għallimni ħafna. Robert. X'għallmek Robert Arrigo? Għallimni biex nisma' lin-nies. Għallimni li fil-politika m'hemmx kuluri, trid tisma' l kulħadd l-istess. Arrigo kien maħbub, kien maħbub kemm min-Nazzjonalisti kemm mill-Laburisti. Nasba Rigo wieħed mill-iktar sindki Malta li kien jikseb voti jien jidhirli. Kien hemm xi snin fejn kellu l-iktar voti mis-sindki kollha mis-sindki kollha tal-pajjiż. Issa biex biex u mhux ukoll, għax din ma dejqx ngħidha jiena, meta rrid noħroġ, kważi l-partit ma ridnix ta' kien hemm min deriġenti tal-partit. Inti, ma inti tajba l-kunsill. Ma rridx insemmi ismijiet. Int tikteb għall-Kunsill? X'kien ir-raġunar tagħhom? Għax jien bniedem ċajtier, taf inħobb niċċajta u nagħmel u hekk, imma mbagħad ferri xogħol xogħol. Sewa. Nħobb niċċajta, għandi so nħobb I like to joke u kollox. U fatti Jiġifieri ir-raġuni għalfejn eh, qalulek li inti ma tkunx tajjeb fil-kunsill għax inti għandek din id-dispożizzjoni umoristika. Vodiri, jekk kun attur komedjant u ta' ma dak ċans toħroġ il-kunsill allura. Mm, mm, mm, issa mbagħad dil-persuna ma nxieqx insemmija, meta l-ħaq sindku, għaw, l-ħaq sindku, ta' jgħu naf. Le, għax l-ħaq sindku, Ija naf. Għax, pers li jimma konx tajjeb, l ħat sinku jina. U straħt. Straħt. Ġiri, dak il- ehm, dak il-persona li prova jaqtalek qalbek zammejta, mm. kienet ċaġa li dejjem kellek dik il-xew. Dik il-ħaġa, dik il-ħaġa, u ma nixħin jitilfu, ejja, ma l-inti tajjeb għal-konsil. Ma trid tarmi 'l ħadd. Kulħadd huwa tajjeb għal xi ħaġa. 'il quddiem f'ħajtu. Arrigo, meta kien għaddej minn dawk id-diffikultajiet, inti kont qrib tiegħu wkoll? Kont qrib tiegħu wkoll. Kif kien dak iż-żmien? Kien meġuħ. Jien l-aħħar l-aħħar li tqajt ma' Robert kont konna il-Borza il-Belt. Il-Borza l-Belt Belt il-Horza naħseb. Il-Horza, le, eh, Republic Street isfel. Eh, eh, l-Stock Exchange ġifieri qed tgħid. Jaw il um, fehem il Madda xerdu l dak bħalissa. Fehem il-Union. Fehem il-CEO x'jisimha, Marta Sportelli, x'jisimha dak. GRTU, le? GRTU, dak il-borza prop jgħidula, dak il-borza. Eh, dik il-binja probabbli il-borza. Eh, binja l-borza. Dik il-borza x'darba ġirgħet l-Stock Exchange probabbli xi darba. Mela, ma il-borza jgħidula hemmhekk nafajn. Insomma, jgħatem u qed jitkellem fuq turizmu. Fil-pubbliku jew bejn. Kien hemm laq, kien hemm laq kien mistieden, vodili bil-wheelchair miskin u hekk. U bat ħin minnhom rrid joqgħodx naqra barra, hemmhekk se mis-sala ħaġna barra u bil-qeda ma' ġembu jiena. U jiġi bniedem. Ma nafx min huwa. Meta jkollok bħal Robert. Qed jibati bil-kanser. Hmm. U jiġi lil Robert jgħidlu, Robert taf min miet? Pawlu taf bil-kanser miet. Żibes li dak il-ħin. Bniedem qed jbati u qiegħed quddiemek qed tarah bla saħħa spiċċa miskin kien. U tgħidlu li miet Pawlu taf bil-kanser. X'kienet ir-reazzjoni tiegħek? Rid noqtlu. Rid noqtlu. Imma żammet kalm. Żammet kalm. Kienet hekk. Bniedem marid u tgħidlu Bid Pawlu ta' bil-kanser. Le, jina ħassejta ta' Robert. Ta' Robert ħassejta ħafna. ħafna. Kien maħbub ħafna ta' taslima. Kien maħbub. Mhm. Il-laboristi jħobbuħ. Il-ġid li għamel, ħafna ġid, nies foqra għenhom fis-skiet. Mela, tlaqna?